Mzp in HSSLC exam sang hnih sawmhnih paruk a Mizo zirlai tiṭha te hnena chawimawina an hlan chu Rural Development and Administration Minister Professor Lelni Lawman a hmanpui. Mzp hian tun hnaia MBSE in HSSLC exam twenty twenty six result a tihchhuah a Science stream a pakhatna Lalmawipui a lawmzual, Arts stream a pakhatna Lalnunhlui leh Commerce stream a pakhatna Vanlaltleipui a te hnenah vawiin khan chawimawina hi an hlan a. INPR Auditorium-a inkhawmah hian a hmanpuitu Rd&A Minister Professor Lel Nilawma chuan MZP in zirna kawnga ti tha te chawimawina a buatsaih thin chu lawmawm a tih thu a sawi a. Zirlai an chawimawite chu tuna an thlen chin duh tawk mai lova dinhmun sang zawk an thlen theih nan theih tawp chhuah turin a chah a. Zirlaite chu mahni zawn theuha hmasawn tuma hlawhtlinna changchho zel turin duhsakna a hlan a ni. MZP President. Doctor Sila Remruata pawhin zirlaite chu kohhran leh khawtlang bakah ram inrelbawlna leh thil pawimawh hrang hrang zir chianga hre ve zel turin a chah a, ram leh hnam chu an kut zal a, tla thei reng a ni tih hre turin a fuih a, an kal zelna turah duhsakna a hlan bawk. Inkhawm hi mzp Vice President Pu Sanghming Thangan a kaihruai a, General Secretary Pu Silal Hmingsangan ni kum leh kumin a HSSLC result an zir chianna report a pe a,

Khualian RDNA Minister Professor Lalli Lawma chuan MZP in zirna kawng a ti tha te chawimawina hun a buatsaih thin chu lawmawm a tih thu sawiin HSSLC topper te chu inthla dah mai lo tura fuiin sang tak an thlen tawhna chu a aia sang zawk thlen theitu a ni tih hria a tang mar zual sauh sauh turin a caah vawiina an thil tawn chu duhthlanna dik an hman vanga an thlen a ni tih hre tel tura chahin an hma hunah pawh duhthlanna dik pawimawhzia hre reng turin a fuih bawk. MZP General Headquarters President Doctor Sri Lal Ramprata pawhin thu sawiin, India hmarchhak state Meghalaya leh Nagaland board tina mahni lawka result an tih chhua a ti tha top ten ti langin a dang zawng chu Mizoram ina an kalpui dan thar angin an tarlang mai tih a sawi a. Zirlaite zingah inelna thianghlim zawk a awm zel theih nan result bua kum tharah hi chuan top ten tarlan leh nise tih chu MZP duhdan a nih thu sawi a. Zirlai kalkhawmte chu ram leh hnam chu an kut zala la tla thei reng a ni tih hre turin a fuih a, an kal zelna tura duhsakna a hlan nghal bawk. Zirlai ti tha chawimawina inkhawmi mzp Vice President Pu Sanghming Thang a ra kai hruai a, mzp General Headquarters Advisor Pu Lalhruai Tluanga chungte pawhin Zirlaite fuihna thu sawiin ram leh hnam tana Chhen fakawm tak nih tum theuh turin zirlai kal khawm te chu a chah a. Mzp General Secretary Pu Silan Hmingsanga'n MBSE-in HSSLC result a tihchhuah tak ni kum leh kumin a mite zirchianna report a pe a. Hemi zawh hian zirlai ti tha te chawimawina hun chu Pu Lal En Tling-a Assistant Secretary Mzp General Headquarters kaihhruaiin hman a ni a. HSSLC sang hnih sawmhnih paruka Mizo topper chawimawina an hlan te chu Science Stream-a pakhatna Lalmawipui-a lawmzual Pu HL Lawmzuala fapa Art Stream a pakhatna Lalnun hlu i Pu Lalbiaklian a sailo fanu leh Komal Stream a pakhatna Vanlal Tleipuia Pu Sami Lalmuanzuala chhang te fapa te an ni a, an pathum hian Saint Paul's Higher Secondary School zirlai vek an ni.